Manon Steffan Ros ydw i, a dwi'n mynd i fod yn darllen o lyfr Glas Nebo. Ydy o'n swnio'n ofnadwy? Y terfyn. Colli pawb a phopeth. Cymdeithas yn chwalu. Popeth yn deilchion. Fu mi erioed mor fodlon fy myd. Roedd o'n teimlo fel disgyn i ddechrau. Diffyg help a gofal a chefnogaeth. Ansicrwydd am y pethau elfennol fel iechyd, bwyd, cartre. Erbyn hyn, does 'na ddim lle i boeni am unrhyw beth arall. A blinder, gwaith go iawn yn ei gwneud hi bron yn amhosib aros yn effro yn poeni ar ol mynd i'r gwely. Mae popeth mor syml rŵan. A phopeth mor hawdd i'w garu. Tarth y bora fel hen ysbrydion ar y lawnt. Sŵn chwerthin Siôn wrth iddo ddarllen rhywbeth digri mewn llyfr. Y bloda bach sydd i ddod, hyd yn oed pan mae'r tywydd yn hyll. Dwi'n ystyried sut oedd pethau cyn y terfyn, ac yn meddwl nad fi oedd honno. Does bosib. Yr hogan fach dawel roedd arni ofn y byd. Yn mynd am dro efo Sionyn pan oedd o'n fach, ac yn mynd ar iPhone efo fi. Creu sefyllfaoedd perffaith er mwyn rhannu delweddau ar-lein heb rannu dim byd. A Siôn, ers ei fabandod, yn llonydd o flaen sgriniau. Roedd y byd go iawn yn siom iddo, heb ddechrau, canol a diwedd taclus pennod o Tomos y Tanc neu Sam Tân. Roeddan ni'n byw heb ddistawrwydd, sŵn teledu neu radio yn parablu yn y cefndir o hyd, ond roedd 'na fudandod gwag afiach am y ffordd oeddan ni'n byw. Unwaith 'da chi'n stopio clywed, 'da chi'n dechrau gwrando. Anhrefn patrwm y glaw ar y ffenestri. Llais y gwynt yn morio canu yn ein sibrwd cyfrinacha. Deffro yn y bora a gwybod, heb edrach, bod hi wedi bwrw eira. Dych chi'n clywed i drwch ar y ddaear. A gweld y tlysni hefyd. Mae 'na fwy o harddwch rŵan nag oedd 'na cyn y terfyn. Ac eto, nag oes. Mae bob dim yr un fath, dim ond yn bod ni'n ei weld o. Yn ôl trefn naturiol pethau, fyddan ni ddim yn byw mewn tŷ fel hwn. Roedd merchaid fel fi yn byw mewn tŷ teras dwy lofft efo waliau llaith a chymdogion swnllyd. Neu, fel roeddwn i cyn i mi gael Siôn, yn un o fflatiau'r cyngor wrth y cae chwarae, efo steiniau brown ar y nenfwd ac arogl piso yn y lifft. O'n i'n casáu'r fflat 'na. Yn byw uwchben cwpwl canol oed oedd yn caru ac yn cwffio'n rhy uchel a ffenast fawr fy stafell fyw yn edrych i gyfeiriad Tal-y-sarn a'r llechi. Ro'n i ar fy mhen fy hun yn llwyr. Roedd yr olygfa yn hyfryd, fel llun gwyn a glas a phorffor ar barred fy fflat. Ond fedrwn i ddim gweld y tlysni. Taswn i wedi bod yno adag y terfyn, yn byw yn fanno, yn lle fan hyn. Rhyw foi ddath i mewn i'r siswrn ar arian un pnawn, a chyfarch Gaenor fel tasa hi'n fam iddo fo. Welish i rioed unrhywun yn cydio-n Gaenor fela, ddim cynt na wedyn, ac roedd rhywbeth yn y ffor roedd y ddau'n cau llygid wrth gyfleidio ei gilydd oedd yn gneud i mi deimlo'n gynnas tuag at y dyn. Mab Nansi Parry oedd o, un o gwsmeriaid selog Gaenor, ac roedd o yma i ganslo apwyntiad ei fam. a mae bod hi wedi gorau mynd i gartra heno i Dochra Felinheli. Eisteddodd yn ymyl Gaenor wrth iddi gripo lliw i mewn i wallt unai Ladies, a bwrodd i fol. Da ni'm isio gwerthu'r tŷ i chi, Gaenor, ond mae'n biti gadw fo'n wag. A waeth fi heb a rentio fo allan, efo'r holl blydi straffîg a siwrans a tacs a ballu. Oedd o'n dal, dal y dyn yma. Yn rhy fawr i blygu'n daclus i gadeiriau. Dwi'n meddwl i fod o gwmpas yr hanner cant oed bryd hynny, ond roedd rhywbeth yn fachgenaidd yn y ffordd oedd o'n gwenu, i gerddediad ara, crwm, fel tasa fo'n trio gwneud ei hun yn llai. Fe- fedri di'm rentu cash in hand i rywun ti'n nabod. A pheidio potsian efo'r holl reola', gofynnodd Gaynor. A digwydd i mi edrych i fyny ar yr eiliad honno a dal i llygaid yn y drych. Cefais fy achub gan Gaynor mewn gymaint o ffyrdd. Ym, dechreuais. A throdd y dyn ata fi, a rhoi gwên fach, gwên olygu sef yn dangos i ddannedd blaen. yn gam fel hen feini. Tŷ bach, bach oedd o, ond roedd o'n ganol nunlla, ac oedd gynno fo ardd, ac er mod i'n unig weithiau, roedd o'n unigrwydd braf. Roedd y rhent yr un fath ag oeddwn i wedi dalu ar y fflat, am fod weirio'r letrig yn hen ac yn beryg, a'r ffenestri'n rhai hen ffasiwn oedd yn gadael drafft. chdi mewn. Ac am fod y gegin wedi bod yno ers y 1960au. Roedd o'n agos at fast teledu Nebo oedd i'w weld o Sir Fôn a Chanarfon a ac o Ben Llŷn. Yn y nos, byddai rhes o oleuadau bach coch yn goleuo'r metal hyll fel bloda bach disglair. Byddwn ni'n ei weld o bell pan fyddwn ni'n gyrru adra yn y nos, ac yn meddwl tybed oedd o'n sbio draw o Sir Fôn weithiau, ar y rhes o oleuadau coch yn ymestyn i fyny i'r nefoedd, ac yn meddwl amdana fi. Byddai o'n dod bob mis i hel y rent, a'i gar o'n llawn seti plant a pheli pêl-droed, tedi bêrs a phapur Dada. Is i ddim gofyn am ei bobl o. a doedd o ddim yn holi amdana i. Ro'n i wir yn meddwl mod i'n i garu fo. Yn y dechrau, roedd o'n feddw ar y posibiliad ohona i, y ddynas ifanc dawel oedd yn byw fel ysbryd yn nhŷ fam. Dwi'n mynd i gadael hi. Dwi am symud i me fewn y fama 'fo chdi, Ro. Byddai'n gadael y tŷ yn llawn o arogl ei aftershave a chwys a sigaréts. Gwyliodd fy mol yn chwyddo a thyfu. Eisteddodd yn fy ngwely yn trafod enwau. Ac weithiau, yn anaml, ond weithiau, bydda hanner addewidion yn cael eu hochneidio i geg dannedd cam. Efo chdi dwi isio bod. Neu, swn i'n rhoid y byd i ni fedru. Erbyn i Siôn gael ei eni. Doedd dim ots gen i am y dyn. Fedrwn i mo'i gasáu o, am fod casineb yn emosiwn cry, a doedd gen i ddim emosiynau cryfion amdano mwyach. Ro'n i'n teimlo bechod drosto fo, a'i fywyd llwyd i ddiffyg dewrder yr holl ddyddiau di-fflach un-donog roedd o'n 'u byw. Fyddai o ddim yn croesi'r trothwy wrth nôl y rent. Y tro ola', ryw bythefnos cyn y terfyn, dywedodd, O'n i jyst ddim isio brifo neb. Ond ro'dd o'n gwbod bod Siôn yn y tŷ, yn gwylio cartŵns, a doedd o ddim am ddod i mewn i weld o. Dwi bron yn siŵr fod o 'di marw rŵan.